Hello guys, welcome to today's show. My name na Chuks and you're on GFL TV, the home of football. If today na the first time we dey see our program, for here we dey bring you football updates all over the world, bring you news from La Liga, Premiership, Serie A and the rest of the world. For now, we'll start with Arsenal Football Club. omo for media setting dem come dey ask odegaard say wetin be the difference between real madrid uh, setting and arsenal setting so baba come dey talk say omo say the dressing room dey very very different say when he dey for real madrid you know say he no really play plenty games but wetin you notice be say even come for the dressing room they get many egos and they get different different factions wey dey there and him na nobody dey follow am talk unto dey reason say him be small league we just come just dey look everybody say e no good for young star to dey for that kind dressing room because all those kind maybe benzema sergio ramos all those kind asensio dem that year say if dem dey there dem no go follow you talk so the thing go dey demoralize you you no go fit talk you just come dey mope like moron you go just dey you know e go dey affect you gan as a small league So but compared to Arsenal dressing room, everywhere just dey peaceful, the atmosphere dey nice, him dey enjoy himself. So as Baba do this interview finish, fans come dey para say which kind mumu dressing room? So na dressing room we wan chop. So wetin we want na team wey dey win, no be by dressing room. You know, they come dey criticize the guy comment. I no know how the comment dey affect them wey dey dey talk say they no wan dress a nice dressing room, they wan dressing room even if you get ego, even if you get problems as far say dem dey win. so na that one wey people come dey talk around i no just understand at the same time martin keown sef come chook mouth for the matter come dey talk say he dey back odegaard one hundred percent because you need a good dressing room you need a dressing room wey be say everybody dey at peace with each other no be say dressing room go get different different faction then this one dey support this one then this one like this one then this one no like this one if you remember sef e get one time wey benzema dey catch am for tape wey dey tell be like say na isco abi uh, toni kroos say make he no dey pass

move forward omo another vitamin spirit wey dem dey call gazetta dello sports don come outside again o dem come dey talk say you see this move wey inter milan wan buy lacazette eh say that move depend on the sale of alexis sanchez you know say before we dey think say inter go just terminate sanchez contract by january so that he go comot when he when like as free agent but now we dey hear say inter don change mind say na sell dem wan sell the guy for january o so anytime wey dem sell am for january if he move dem go come come for lacazette so dem dey get high hope say dem go fit sell the guy for january well january no too far again make we dey watch as things go turn out omo kevin cameron don come outside dey advise folarin balogun so baba come dey tell am say see eh this arsenal wey you dey e dey too comfortable for you because you dey play under twenty-three and you dey burst net you dey win anyhow e come be like say you be superstar say e no make sense again say make the guy come go out on loan for championship make im go play against defenders wey depend on di game to feed dia family to put dia children for school pay school fees you get dey have lots more at stake compared to under twenty three wey dey play wey say nothing dey at stake go test yourself against all dis kain defenders wey be say you know say anybody wey win di league no how no how dey come back to epl so di league dey very tough go play there if you fit dey burst net week in week out ehen we go know say yes you don arrive no be say you go dey play under twenty three for backyard here dey burst net every day come dey happy say hey i'm a good uh, striker ateta start me na i dey score for under twenty three baba go on loan for january go play for championship i no know whether una reason the advice wey baba dey give this money wetin una think omo iran ramsdale sef don come outside from media setting wey dem dey ask am say wetin be im ambition for arsenal as e don

top six make we go europa league then from europa league we dey aim to enter champions league say na im own goal for arsenal be that if we fit achieve am eh, eh, all the way fans go dey happy that time we know say okay we don dey achieve our goals so na wetin baba talk be that. Omo surprise surprise Newcastle don come outside again o oh. now dem dey find Filipe Coutinho of Barcelona and wetin we dey hear be say Filipe Coutinho sef don talk with the representatives of the new owners say go join them remember now say dem dey find Filipe dem dey find sterling and dem still dey check other people dem wan buy omo the exodus don dey start o oh. people go dey leave now for newcastle and arrivals go dey enter hmm. hey wahala dey o. Oh. On my monitoring spirit wey dey call the metro sef don come outside come chook mouth for this lacazette and uh, sanchez matter for inter milan so dem come dey talk say regardless of whether inter milan sell sanchez or not say inter milan dey hundred percent confident say dem go get lacazette for january say i no know they just get that confidence say they go get am maybe they don already talk with im representatives we no know but my own question now be say how arsenal go cope now which means arsenal go really really buy striker for january and i'm very happy about that now so don dey target all those kind oli watkins and dominic out of those two if they fit buy one i'm okay if they no fit buy one if they fit buy the two i'll be super okay because aubameyang go go cup of nations Lacazette na if him go enter, we are short up front. We can't now we don't they advise Balogun now making go out on loan. So we'll be left with just in Katia and it's not possible for us to play that January with in Katia alone. It no go make sense. It go set us back. So Moko Kukuma buy our replacements immediately. If we buy Oli Watkins and Dominic, ah omo, go sweet my belly die. But if we no buy those two, if we say we won't buy one, that dominic go collect that guy or it may be another better person wey come better pass the two go come outside who knows but we fit buy that one omo e go make sense omo even darren bent sef don come outside dey chook mouth for newcastle matter as babakor dey talk say omo as things dey go now say newcastle fit come for aubameyang o and he no go dey surprised say aubameyang go go join them because he no trust the guy omo that one no be my problem dem wan come for am make dem come for am dem buy am make dem carry am go I make you no waste time sef dem talk say dem dey reason am we use the money at least we sell the guy better money if dem wan come carry am we go use the money go buy better striker we need at least if dem carry Aubameyang we just buy Dominic and Oluwaseun scan the two just enter ah e go sweet my belle. Who Aubameyang get? How many goals he dey score for us? Baba don sha na. No even get presence, no get hold up play, no gra gra, just dey lege lege. The guy don overstay him welcome jare. Him best days don pass, no be now again. Omo Odegaard goal wey him score against Burnley, that free kick from twenty-five yards, he don win goal of the month of September. So we dey very happy for the guy. At least now we don hope say we don get midfield and free kick maestro. so anytime we just get that kind of free kick twenty yards twenty-five yards you know say if him play like three no one know him go score like one or score like two at least unlike before we be say we go play ten we go even score one so that's my own happiness now so another thing wey i dey pray make we fit enjoy na corner e dey hard for arsenal to score corner we no dey easily score corner i no understand why so corner na another free crossing wey be say i go get gabriel magalhaes there now i go get ben white at least make i start to dey learn how to knock corner na that one

Leno don keep better better saves for us in the past. He has done very well in the past. All those years wey be say he dey get defenders like Mustafi, you know, all those kind people wey dey cause calamity, Socrates, Papastopoulos, you know. They come talk about the guy, talk about some kind errors wey lead to goals, but come talk say the reason wey make Arteta go draft in Ramsdale no be to come stay for Benjamin.

and none was successful the guy dey come outside dey challenge for the ball dey collect the ball corner he go come outside dive collect the ball for your head drop am for ground relax so that one don give am that confidence so when you check all those things obviously make you no lie now unless you wan talk say you wan lie so maybe your love for ben leno dey cloud your judgement you no wan come talk the truth if not everybody know say ramsdale is better than leno baba just kill the argument just die am get the reason why i just happy all those wey you talk say lenu lenu lenu lenu lenu you don know say ramsey dey better unless you wan lie na so the matter just be so my dear football lovers na here we come to the end of today's show tomorrow i will come again come give una fresh updates as e dey drop all over the world and if today na the first time wey you dey see our program no forget to like our post share our videos follow us and support us and you see that bell notification icon wey dey there toggle am so that when next we drop videos youtube and facebook go notify you say we don drop am thank you for always supporting us god bless you.